John Bonello huwa wieħed mill-kittieba Maltin li għarfu jgħaddu mill-ħolm għar-realtà billi ħażżeż stejjer ta' ħolm u ta' stħajjil, ewlieni fosthom permezz tat-triloġija Il-Logħba tal-Allat.
Il-fantażija huwa ġeneru ta' letteratura li jinkludi fih avventura, azzjoni, iżda fuq kollox element ta' seħer, dak li jagħmlu apparti minn letteratura oħra, minn ġeneri oħra. Insibu ħafna wkoll eh, sitwazzjonijiet li nistgħu nsejħulhom ftit impossibbli ispirati ħafna drabi minn immaġinazzjoni tal-bniedem. Meta qed ngħidu impossibbli, ġifieri pereżempju għandek karattri, eh, poteri sopranaturali jew sitwazzjonijiet fejn il-probabilità li jiġru fil-ħajja reali huma ftit. Peress li jiena dejjem qrajt kotba għal tul ta' snin f'dak il-ġeneru, pereżempju l-ktieb favorit tiegħi dejjem insemmi huwa The Lord of the Rings u The Hobbit ta' Tolkien, imbagħad hemm The Wheel of Time ta' Robert Jordan li huma kotba vasti ħafna li jesploraw dinjiet vasti. U dawn it-tip ta' kotba jġagħluk timmaġina, jġagħluk tistaqsi, hemm ħafna misteru fihom u jien xtaqt li nagħmel din il-ħaġa wkoll imma b'ilsienna, bil-Malti. U b'hekk bdejt nikteb il-fantażija. Jiena ktibt triloġija fil-ġeneru tal-fantażija jisimha L-Logħba tal-Allat. Huma tliet kotba li jirrakkontaw il-ġrajja ta' tliet żgħażagħ li jsibu mezz kif mid-dinja tagħna jgħaddu għal dinja oħra, parallela bħal tagħna, però fejn l-affarijiet jiġru mod ieħor milli jiġru hawnhekk. Din It-Tielet Qamar, l-ewwel ktieb ta' din is-serje, jintroduċina mal-karattri u fil-fatt insibu Dali għadni kif għedt kif it-tfal jirnexxilhom jgħaddu għad-dinja l-oħra, waqt li t-tieni ktieb, L-Aħħar Ħolma, jiħodna lura għal x'ġara qabel. Din hija tip ta' ngħidlek plot device li ssibha ħafna fil-ġenru tal-fantażija fejn inti tilgħab ħafna bil-żminijiet differenti. Filwaqt li mbagħad it-tielet ktieb, Is-Sitt Aħwa jikkonkludi l-istorja kollha. Bit-tieni u t-tielet ktieb irbaħt ukoll il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb li huwa inkoraġġanti ħafna li Taf li ġeneru daqstant li mhux daqshekk popolari xorta jista' jikkompeti ma' ġeneri oħra. Apparti din it-triloġija li għadni kif semmejt, għandi wkoll serje oħra li għadni kif bdejtha, ppubblikajt l-ewwel ktieb fiha, jisimha Dystopia bħala serje u l-ewwel ktieb jismu It-Tar. Hija tip ta' fantażija differenti, din id-darba kif jisimha s-serje huwa ġeneru li jissejjaħ distopjan li huwa bejn fantażija bejn fantaxjenza imma normalment huwa dejjem irrakkontat f'dinja f'ambjent fejn aħna ma nixtiequx ngħixu, il-kontra ta' utopja infatti. Kien kważi dalam għal kollox meta t-tifel u sħabu l-fittiexa l-oħra fl-aħħar waslu lura fil-post. fejn kienu jgħixu. Binja enormi fuq il-quċċata t'għolja imdawra bil-fdalijiet ta' raħal imdaqqas. Raħal imkeffen fis-skiet. Tliet bibien enormi f'dik li kien fadal minn faċċata majestuża kienu jipproteġu dik il-binja li xi darba kienet issebbaħ iċ-ċentru tar-raħal. Ħafna snin qabel, it-tar preżenti, u ftit anqas minn erba' mitt ruħ sabu kenn f'dak il-post u għamluh darhom. Qabel dak iż-żmien, taħt it-tmexxija ta' tagħrijiet oħra, in-nies fi ħdan ix-xirka kollha ta' Tartaris kienu jgħixu qishom nomadi, iħufu minn żona għal oħra mingħajr qatt ma jieqfu mkien għal tul ta' żmien. Kienu jdumu biss iż-żmien li kien hemm bżonn biex ifittxu l-ikel f'żona partikulari, imbagħad jimxu għal li jmiss. Kienu jgħixu fil-biża' tal-baruni u l-ġgajta feroċi tiegħu. Għalhekk, kienu jiċċaqalqu minn post għall-ieħor bla waqfien biex l-għedewwa tagħhom ma jirnexxilhomx jiskopru fejn qegħdin.
Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti,